Hlanlio ah tuhmawng chung thingkung nganpi pakhat cungah va pahnih an um. An pahnih cun caan saupi an um ṭi. Vate a pa nih khan vate nu kha a dawt tuk. Vanu te kha i nuam seh tiin kilven aa zuam. A hlummi thingthei pawl kha a kawlpiak. Thla dawhdawh hna zong kha a sakpiak. Amah lawng a um bal lo ti kha a hngalhter. Asinain vate nu nih cun a dawtnak cu a lunghrinh i Vate nu nih cun a thinlung dihlak in aa hngiatchan ngam lo. A ruahmi cu keimah cungah dawtnak a ngei ko nain a thinlung ah a dang pakhat a ngeih sual ah tah tiah a ruak. Caan tlawmpal a rauh hnuah cun biaelnak tete a um pah. A hlan bantukin na ka daw ti lo tiin ka ruah tiah vate nu nih a ti. Vatepa nih a ba ngaimi a mui in khin kan dawt lo ahcun na pawngah ka um ṭung lai lo tiah a ti ve. Khuasik zanlei sang ni niam caan ah khin vate nu nih a lung chungin lunghrinnak a chuak. Biatak hngalh ka duh tiah fak piin a ti. Thazing zingka ni chuah hlanah mah thingkung ah hin kan pahnih in kan i tong lai. A phan hmasami nih pakhat le pakhat karlak ah aa zawn ruat deuhmi, a dawt deuhmi kan si lai tiah Vatepa nih cun khua a ruat ta i panh bu tein khin a nih a ṭha tuk nangmah nih na ka zumhnak ding a si ahcun ka lung a tling ko tiah a leh. Khua a vun mui hnik cang i vate nu nih cun a lungchung tein zingka tuan tein thawh ding tiah a buk chungah aa din. Asinain vatepa cu tlang cungah a zuang i ni a tlak lai kha a zoh. Amah le mah kha dusa tein bia aa chin. Ka it lai i hnupi ah ka thawh sual ahcun zeitindah ka tuah lai? Amah a phanh hnuah ka phanh ah tah zeidah ka tuah lai? Zeihmanh ah a ka rel lo a ka ti lai. A si lo, zan khuadei ka um lai i a thinlung chungin lunghrinnak a ngei ti le lo tiah a ti. Khuasik thlizil te cu a vun hrang i khua a vun sik thluamah vate pa cu cawl lo tein a um. A pumlumnak ding caah a thla in aa thuam chih. Asinain a hmul tete cu an ther thluamah. Khua a sik tuk caah a mitthli tiang a tla ko nain a thinlung cu dai tein a um. Zan khuadei amah kong lawng te kha a ruat. Zingka ah cun ka in a ka hmuh lai i ka duhnak ka dawtnak cu a theih cang ko lai, tiah a ti. Khua a hun dei i vate nu cu an tonniknak thingkung sinah cun a zuang i a zuanpan khin a lung a tor. A pawngkam a zoh i ahohmanh an um lo. A ngaih a chia, a ra lo hi ta, tiah a ti. A pawngkam cu ṭha tein a zoh ṭhan. Thingkung chung cun aa fu i vate nu nih cun nangmah na rat lo hmanh ah keimah nih cun kan dawt ko tiin Amah le mah kha ding tein aa chim. Asinain pakhatkhat a hmaan lomi in aa lawhter. Caan tlawmpal a rauh ahkhin ni a chuak i vawlei cu duhsah tein a cirh. Vate nu a mit nih thingkung tang in hawrha nih a khuhmi pakhatkhat khi a hmuh. Thingkung tangah cun a va zuanhnawh i a hmuhmi cu vate pa a pum a kik dih cangmi le a mit zungzal in aa chinmi kha a hmuh. Vate nu nih A mitthli a thlakpu tein khin asilo asilo a thla in a khuh i a lumh zongah san a tlai ti lo. A ṭah lioah cun a pawngah pakhatkhat a um kha a hngalh. Ṭhal caan lioah a rak pek tawnmi pangpar parkhat te a si. Mah par chungah cun a hmul pakhat ṭha tein a tanh. Na ka dawtnak cu tuahsernak in langh si loin keimah nih kaan dawtnak langhter a haumi a si tiin a Kuh pah in a ṭah. Dawtnak timi hi i zuam, teinak hmuh asiloin pakhat le pakhat i huhphennak a si tiin aa fiang. A caancaan ahcun pakhatkhat dah tein a ummi dawtnak kan hngalhthiam tikah cun theih ṭhan awkah a tlai tuk cang.